Kanca obedo two malit tutwal ma tye ka yelo dano matek i lobo Uganda ki kabedo mukene mapat ki Uganda. I yelle pa gamente me lobo Uganda, gucako centa acel madit i kumalo me lobo Uganda ma konyo jo ma twoyo kanca ma Northern Uganda Regional Cancer Institute. Man tye centa acel ma In omyero ibed ki ngec i iye ni dong tye ka miyo kony ki ngat ma tye ki peko me two kanca. Onongo pe ingeyo? Ka onongo pe ingeyo, winy dong ki bot Dokto Okot Geoffrey ma bitittiwa kwai nyonyo mogo mabeco ma tye ka konyo lutwo ma gitye ka canne ki kanca. Wangeyo ni pi kare malac tutwal, dano ma nongo kanca yelogi ka gucito i Kampala gideno can tutwal. Mukene kwero bene dong woto i ot yat, pien nongo dano dwong, gin wot mitte, kabuto mitte, cam bene mitte, jami mapol tutwal. I yelle pa gamente, olo gucako ki i kumalo me lobo Uganda ki Gulu, kun nongo kabedo mukene bene weng kibitiyo iye kore ki kore. Wawiny ki bot daktar kit ma oloko kwede ki lwor television. En ni, microscope ma tiyo mere me pimo jami ma dong bedo bene dwong i wi odi yadi mo keken i lobo kany. Dong pi wan macalo wan labaratory me Cancer Institute kany, pol kare interest ma medowa tye ka wati ka timo microscope kwan. Timo me neno ka kanca me remo tye pien tye lutino mogo ma nongo tye remogi tye ka matte o komgi two atwoa ci ka kikelogi kany daktar twalogi botwa kany me pimo me neno ka kanca tye dong wan ka kikelogi kany gin ma watimo pe wayubo lain calo mukene-ni calo me pimo malaria wayubo ma nongo tye kitimo. wek kiner kit ma remo acel acel tye kwede. Co ka dong wayubo wa steni inside ka ca, ka dong wa steni ci dong wa examine kikan ka wek ka wangiyo wakweyo maber tero yibwa kare. Matidi ne tero dakika pyer adek, eni tic matek adada. Actually that is gin ma dong tek loyo kendo. Ka waneno makwero, waneno kit ma nongo remo acel acel tye kwede, wek remo me askari ma lwenyo kom two, remo macalo red blood cells ma nongo twalo konyo me twalo yamo i kom pat pa dano mukene-ni, waneno ki acel acel. Ci ka dong waneno peko ne tye, peko nongo tye ka nen iye, gwok nongo kit ma tye kwede pe tye maber, onyo kerone pe tye maber, ditte tye onyo tidi tutwal.

Kwaro nying lweno acel acel ma tye i kom dano oweng ki kalkuleti, ci ka dong okalkuleti wamiyo ka kiprinti. Ka kiprinti rizalt ma wanongo ki kany-ni ki rizalt ma nongo ma wapimo ki kany-ni miyo kero ki tek cwiny bot daktar ma omiyo ocwalo rikwest-tani ni neno ada kanca mene. Dong wan kany pud pe watye ka timo gin ma kilwongo ni bone marrow aspirate. Bone marrow aspirate en ekwanyo gin mo ki i cong dano, ki i congi nyo ki i pat me komi kany ma nongo kikwanyo ka ma nongo remo miya acel pe tye iye-ni. Wek ginen kansane mono en kansane tye ka par pi ma nongo pe kitye ka yubo remono maber onyo peko dong tye ka ma kiyubo remo ki iye-ni ento kinongo ni bone marom Australia. Co ka dong kitimo ma pol kare wan dong ka lutwo wadyao ki kany, wayubo jami waweng, wamiyo pim ki dong waweko cit mulago. Ka cito mulago nongo dong kibuki ginno

Dong gin acel ma ma naka dong wayab tic-ci leb banya ma mukato i boma abiro, waneno ni lutino matino tye ka nongo tye ka kwo ki kansa-ni madwong, ma polle kare jo ma kicwalo gi acwala ki i ot yat me bino i ot yat madit, nongo ot yat kit Wong, ot yat laco gitero pi botwa kany. Dong lutin-nu, oo, watye ki cwercwiny ni gin lutinonu.